א גוטן טאג חשוב'ע און טייערע צוהערער. די וואך איז אויך פרשת שקלים, מען וועט ליינען די אנהייב פון פרשת כי תשא וועגן די מצוה פון מחצית השקל. די פסוק זאגט כי תשא את ראש בני ישראל לפקידיהם, אז דו וועסט וועלן ציילן די אידן, ונתן איש כופר נפשו לה', וועט יעדער איינער געבן א כופר נפש, די פסוק זאגט ווייטער, זה יתני כל העובר על הפקידים דאס זאל מען געבן מחצית השקל בשקל הקודש, עשרים גיירו השקל מחצית השקל תרומה לה', אז דאס זאל מען געבן א האלבע שקל, צוואנציג גיירו איז א שקל, מען זאל געבן האלב דערפון. מיר ווייסן אין די תורה ווען ס'שטייט זה, ווען דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו און אים געזאגט די ווארט זה, איז עס געווען אז משה רבינו האט געהערט פונעם אייבערשטן א געוויסע מצוה און ס'איז אים געווען שווער די ענין, ער האט עס נישט פארשטאנען, האט אים דער אייבערשטער דאס געוויזן, אזוי ווי מען זעט אין פרשת בא, דער אייבערשטער האט אים געזאגט די מצוה פון קידוש החודש, ס'איז אים געווען שווער ווען איז קידוש החודש, האט דער אייבערשטער אים געוויזן די לבנה ביים מולד, אז דער אייבערשטער זאגט דא פאר משה רבינו זע יתני, דאס זאל מען געבן, פארוואס האט ער געזאגט זע? זאגט אונז דער מדרש אז דער משה רבינו, ס'איז אים געווען שווער צו פארשטיין די ענין פון מחצית השקל, האט דער אייבערשטער ארויסגענומען א מטבע של אש, א פייערדיגע מטבע פון אונטער די כסא הכבוד, און אים עס געוויזן און געזאגט זע יתני אז אנס זאל מען געבן. איז תוספות מסביר וואס איז געווען שווער דא פאר משה רבינו? משה רבינו האט נישט געוואוסט וואס דאס איז א האלבע שקל? משה רבינו האט נישט פארשטאנען? מען זאגט דא ונתן איש כופר נפשו לה' א מענטש זאל געבן כופר נפש. א מענטש קען געבן אלץ וואס ער האט. ווי די לשון אין איוב איז, און פון דעסוועגן דאך איז עס נישט גענוג, ווי אזוי קען א פשוטע מחצית השקל זיין א כופר נפש? און דאס האט געבאדערט פון משה רבינו, און אויף דעם האט אים דער אייבערשטער געוויזן א מטבע של אש, וואס הגם קרבנות האט שוין משה רבינו געהערט פון דעם אייבערשטן, וואס איז אויך א כפרה אויף א חטא. און פארוואס דאס האט משה רבינו נישט געהאט, דווקא די מחצית השקל? מיר ווייסן וואס חזל זאגן אונז אז מחצית השקל איז געווען כופר נפשו לשם נישט נאר פאר סתם עבירות, דאס איז געווען א כפרה אויפן חטא העגל, און דאס האט געבאדערט משה. בשלמא אויף סתם א חטא א פגם, מ'ברענגט א קרבן, אקעי, מ'קען קויפן נפש פאר א פגם, אבער אויף חטא העגל? פארוואס נישט? אזוי ווי ס'איז מצוות אזוי איז ביי א מענטש אין גוף, אין גוף איז דא פארשידענע סארט אברים, ס'דא א עבר וואס ווי לשון חזל איז, די נפש איז נישט תלוי אין דעם, ס'איז נישט אנגעוואנדן, א מענטש מ'האקט עס חס ושלום אפ א פינגער, און מ'קען ווייטער בלייבן לעבן, פעלט א פינגער רחמנא לצלן, אבער מ'קען בלייבן לעבן. ס'איז דא אזעלכע אברים וואס אויב מ'פארלירט עס, רחמנא לצלן, אז חס ושלום די נירן גייען שלאפן, קען מען גיין פון דעם עולם. און דערנאך איז דא אזעלכע אברים וואס דאס זענען די מעין אבר פון דעם גאנצן גוף. די מח, די הארץ. משה רבינו האט פארשטאנען אז ס'איז דא געוויסע פגמים וואס א מענטש האט פוגם געווען, ס'פעלט אים אבער חיות אין יענע איבר פרטי, אויף דעם ברענגט מען א קרבן. אבער עבודה זרה וואס מען האקט זיך אינגאנצן אפ פונעם אייבערשטן, די גאנצע חיות איז אפגעהאקט, ווי אזוי וועט עפעס א מחצית השקל קענען זיין א כופר נפש פאר אזא מין מורא'דיגע עבירה? און דאס איז די מורא'דיגע ארט פון משה רבינו אז ער האט עס נישט געקענט פארשטיין, האט אים דער אייבערשטער געוויזן מטבע של אש און. וואס האט עס אים פארענטפערט? יעצט ווען ער האט געזען וואס בית שלש האט ער שוין פארשטאנען ווי אזוי א מחצית השקל קען זיין א כופר נפש אפילו אויף עבודה זרה. ס'איז דא א משל, ס'איז דא אפילו וואס זאגן אז דאס איז א משל וואס קומט פון הייליגן בעל שם טוב. ס'איז אמאל געווען א איד וואס האט זיך געוואלט לערנען א פאך, מאכן א פרנסה. איז ער געגאנגען צו א גרויסע שמיד זאל אים אויסלערנען די פאך פון שמידעריי. אומר ועושה, ער זעצט זיך אוועק און הייבט אים אן ווייזן, מען נעמט א שטיק אייזן, גאלד, זילבער, קופער, פשוטע אייזן, מען לייגט עס אוועק אויפן טיש, אויף אזא מין ספעציעלן טיש, און מען האקט מיט א האמערל, מען שלעפט מיט א צווענגל, מען ציט אהער, מען ציט אהין, ביז ס'קומט אויס א הערליכע שיינע שטיק. די וויכטיגסטע זאך איז אבער די פשוט'סטע זאך, דאס האט ער אים נישט געזאגט. ער האט אים נישט געזאגט אז אונטער דעם טיש ליגט א פייער וואס ברענט און דאס מאכט הייס דעם שטיק אייזן און במילא קען מען דאס ארבעטן. דער איד וואס האט זיך געלערנט דעם פאך, דער פרט האט ער נישט אויפגעכאפט, איז אריינגעגאנגען און און ער לייגט אוועק א שטיק זילבער, און ער הייבט אן האקן און זעצן, ס'רירט זיך נישט! איז ער צוריקגעגאנגען צו זיין רעבע און געפרעגט מאי האי? האט ער אים געזאגט די פייער האסטו נישט אונטערגעלייגט, ס'פעלט די פייער! אוודאי מיט א מאכט איז השקל א פשוט'ע מטבע, נישט דאס איז כופר נפש. אבער אז א איד טוט דאס מיט די פייער, מטבע של אש, די נר השם נשמת אדם, די נשמה פייער, מיט דעם קען יא זיין א כופר נפש אפילו אויף אזא מין עבירה פון עבודה זרה. אט דער ענין איז נישט נאר די כוונה. מיט וואס מען געט עס, מיט דעם חיות, מיט די פייער מיט וואס מען טוט די מצוה. נאר אין די מצוה אליינס, אין די מעשה המצוה, איז דאס אויך מרומז. וואס האט מען געגעבן? מען האט געגעבן מחצית השקל, א האלבע מטבע. א האלבע מטבע, לאמיר זען, לאמיר אריינקוקן אין תורה וואס די תורה זאגט. זה יתני כל העובר על הפקידים מחצית השקל, תרומה לה'. מ'זאל געבן א מחצית השקל, און די תורה איז מסביר וואס זאל מען דא געבן, עשרים גיירא, א שקל, צוואנציג גיירא, דאס איז א שקל, מחצית השקל תרומה לה', מ'זאל געבן א האלב פון דעם שקל פון דעם עשרים גיירא, וואס די גאנצע אריכות הדברים, וויפיל איז א גאנצע שקל, און עשרים גיירא, און דו זאלסט געבן האלב פון דעם, פארוואס קען מען נישט זאגן פשוט, עשר גיירא זאל מען געבן, אדער זאל מען געבן מחצית השקל? וואס איז די גאנצע גיין ארום און ארום אז מ'זאל גיי ס'איז דא א עשרים גייערא דאס איז א שקל מ'זאל געבן האלב? און די אמת איז אז דער סארט מטבע, דער סארט וואג פון מחצית השקל האט א נאמען. מ'קוקט צוריק אין פרשת חיי שרה, אליעזר עבד אברהם האט געברענגט דזשולערי פאר רבקה, האט ער איר געגעבן צמידים אויף איר האנט, ברעיסלעטס, וויפיל דאס געווען? בעיקע! זאגט רשי וואס איז דאס בעיקע? א האלבע שקל! האט עס יא א נאמען. איז וואס גייט דיר די תורה מיט א גאנצע אריכות זאגן ס'איז דא א גאנצע שקל און איך וויל זאלסט געבן א האלבע שקל? אלא מאי די תורה וויל מ'זאל געבן א האלבע שקל. פארוואס? פארן אייבערשטן דארף מען זיך געבן א דבר השלם, די בעסטע, די גאנצע, דארף זיך אינגאנצן אוועק געבן, זאגט דער אייבערשטער ניין, געב מחצית השקל, א האלבע שקל, העושר לא ירבה והדל לא ימעיט, דער רייכער מענטש זאל נישט געבן מער, דער ארעמאן זאל נישט געבן ווייניגער, יעדער איינער זאל געבן א האלבע שקל. וואס איז פשט פון דעם? מחצית השקל איז געווען, ווי געזאגט פריער, א תיקון, א כפרה, כופר נפשו אויפן חטא העגל. חטא העגל איז געווען אז מ'האט זיך אפגעריסן פונעם אייבערשטן. וואס איז דער תיקון אויף דעם? זיך מאחד זיין מיטן אייבערשטן. צו ווערן צוזאמען פארבינדן, פאראיינציגט מיט'ן אייבערשטן. אויב בין איך א גאנצע זאך, אפילו איך געב עס אינגאנצן אוועק פאר'ן אייבערשטן, אבער איך בין א דובר השלום, איז עס נאכנישט די שלימות פון ווערן איינס מיט'ן אייבערשטן. ווען איז די שלימות פונעם אייבערשטן, די שלימות פון אחדות? ווען א איד דערהערט אז וואס בין איך? איך בין נאר א האלבע, דער אייבערשטער איז די אנדערע האלב, און ווען איך פארבינד זיך מיט'ן אייבערשטן נאר דעמאלטס ווער איך א דובר השלום, דאס איז די שפיץ פונעם אחדות, דאס איז די ענין פון מחצית השקל. און די אמת איז אז ווען א איד טוט עס דא למטה, אז ער פילט אז ער איז נאר א האלבע זאך און ער פארבינדט זיך מיטן אייבערשטן דווקא אזוי ווערט ער א גאנצע זאך, ווערט אזוי נתעורר ביים אייבערשטן אויך, אז דער אייבערשטער כביכול פילט אז ער אן די אידן איז ער נישט קיין גאנצע, איז ער נאר א האלבע. די אידן זענען כביכול משלים דעם אייבערשטן, וואס וועגן דעם ווערן די יונגע אידן אנגערופן אין די פסוק אין שיר השירים תמוסי, תם מיינט גאנץ, די אייבערשטער רופט אן די אידן אז זיי מאכן מיר גאנץ, ווייל דורך דעם וואס אידן פארבינדן זיך מיטן אייבערשטן ווערט די אייבערשטער פארבינדן מיט די אידן און נאר אזוי ביידע צוזאמען ווערט א גאנצע זאך. מיט דעם וועט מען אויך פארשטיין די גאנצע חשבון וואס די פסוק זאגט דא, עשרים גיירו א שקל, מאכטס עס א שקל, תרומה לה'. עשרים גיירו איז א גאנצע שקל! וואס איז דאס די עשרים גיירו? צען מיט צען. א מאכטס עס א שקל איז צען גיירו. דאס איז די עשר כוחות הנפש וואס א איד האט. דורך דעם וואס א איד נעמט די עשר כוחות הנפש, און ער פארבינדט זיך מיטן אייבערשטן איז ער ממשיך וואס די עשר ספירות העליונות, כביכול די אייבערשטער'ס צען ספירות וואס די אייבערשטער האט באשאפן איז באשאפט און עס באלעבט די וועלט, און צוזאמען איז עס צוואַנציק, צוזאמען איז עס איין גאנצע זאך. לויט דעם קומט מען צו צו די מטבע של עיי ש נאך אסאך א טיפערע פשט. ס'איז נישט נאר א מטבע של עיי ש, מ'טוט די מצוה מיט א פייער, מיט א געשמאק, מיט א ברען פון די נשמה. נאר נאך מער. מ'גייט אריין צו אזא טיפן מדריגה אין נשמה, וואס אט דער נשמה איז כביכול האלב די דרגה אדער די דרגת הנשמה איז כביכול האלב פון דעם אייבערשטן צוזאמען ווערט עס א גאנצע זאך, דאס איז מען מעורר, און ווען מען איז מעורר אט די דרגה, די דרגה ווערט אנגערופן דרגת היחידה, פארוואס? ווייל די דרגה איז יחידה ליחידה, ווי מען זאגט אין הושענא צ ח ווי ק און ווי ק בח יחידה ליחידה, אט די דרגת הנשמה איז אלעמאל פארבינדן מיטן אייבערשטן, ס'איז אלעמאל פאראיינציגט מיטן אייבערשטן. ס'קען טאקע אמאל זיין א פגם, און דאס איז נאר אין די כוחות הגלויים פון די נשמה, אבער אין עצם הנשמה איז אלעמאל, אפילו בשעת מ'איז חס ושלום פוגם, קען נישט ווערן דארטן א פגם. דורך דעם טאקע וואס מען קומט אן צו אט די טיפסטע דרגות הנשמה וואס איז אלעמאל פארבינדן מיטן אייבערשטן, וואס א פגם קען דארטן נישט פוגם זיין, דורך דעם קומט ארויס די תיקון אויך אויף כוחות הגלויים וואס דארטן קען יא זיין א פגם, און טאקע וועגן דעם קען מאכט עס א שקל די מטבע של הישן, א כופר נפש אפילו אויף אזא מין טיפע עבירה חס ושלום פון עבודה זרה וואס כביכול האקט אינגאנצן אפ די קשר צווישן די אידן מיטן אייבערשטן וואס איז אלעס נאר די כוחות הגלויים און די עצם הנשמה ווערט דארטן גארנישט אפגעהאקט אפילו אין אזא מין עבירה ווי עבודה זרה און פון דארטן קומט דער תיקון אויף די פגם פון עבודה זרה, די כופר נפשו. ס'איז א געוואלדיגע שיחה, א געוואלדיגע אויסי, עס איז כדאי צו זען אינעווייניג, עס איז אין ליקוטי שיחות חלק ג' עמוד נײַן הונדערט דרײַ און צוואַנציק אין פרשת כי תשא. א גוט שבת.